A re kope thuso. Re phagamisetsa matlho a rona dithabeng moo thuso ya rona e tswang teng. Thuso ya rona e tswa kae? Thuso ya rona e tswa go wena Jehova, ya yentseng magodimo le lefatshe le lewatle le dintho tsotlhe tse re di bonang. Morena le Modimo wa rona, Ntate wa Morena wa rona Jesu Kreste, re tlile Modimo ya matla otlhe ka gare go ntlo ya gago go tla go obamela Modimo ya matla otlhe. Re kopola gore Modimo ya matla otlhe o tutubolole ditsebe tsa moya Modimo ya matla otlhe, jwale ka lentswe la gago le tla le tlio go theola Modimo ya matla otlhe. le bue le motho yo o kwa teng papa ya matla otlhe ke a kharameletsa ntle papa ya matla otlhe mewa e maswe e ka re setisang ka gare go tshebeletso ena ke kopa tsena tsotlhe modimo ke tshepa lebitso le le maatla la mmoloki le mopholosi e le jesu kreste amen ke ya leboga phutego ya modimo e re ke tseye motsotso o ke re ke ya le dumedisa batho botlhe lebitsong le le maatla la mmoloki le mopholosi e le jesu kreste nna le lona mo mosong wa letsatsi le re tla go tsenna tshebeletso ya bofelo ya ngwaga e le sontaga sa bofelo Ke go reye ke re, re lehlogonolo go ba ka gare go ntlo ya Modimo, re se ke ra inyatsa le ga re iphitlhela e le gore ga re ba bakalo. Modimo ena o na le rona. Le ga re ka ba ba babedi kgotsa ra ba ba bararo, empa ga re dumela lentswe la ona, Modimo ena o na le rona. E tlo nna le wena, re fuduwe legodimo, re bitse legodimo, re re 60, re re, Tloo moya o o halalelang, moya wa nnete wa tšhesego.

ke ya leboga phuthego ya modimo re ya re itukisetsa go tsena mantsweng a rona a motshegare kgotsa ke re a moso wa letsatsi la kasheno ntumelele ke re nna le wena re tlile go bala dibuka testamenteng e ntšha le testamenteng ya kgale buka ya pele e re tlileng go e bala go tswa testamenteng e ntšha re tlile go bala buka ya johanne Johanne wa Boraro re tlile go bala lesome le metso e merataro ke mo re simololang re bala mo teng re emisa lesome le metso e robedi john chapter 3 re tlile go bala verse 16 to 18 lekwalo la rona la bobedi Re tlile go bala buka ya Diane. Diane, kgaolo ya borobedi. Re tlile go tseya temana e le nngwe mo go lesome le metso e supang. Proverbs chapter 8, re tlile go tseya fela verse 16. Ha re kopanna pina le Sunday School ha o e batla.

ke ya leboga phuthego ya modimo ga o bone lentswe la modimo buka ya rona ya pele john chapter 3 verse 16 ke mo re simololang re bala teng yona e balega ka mokgwa Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo, mo ebileng wa neela morwa wona yo o tsetseng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ena a seke a latlhega mme a nne le bophelo jo bo sa khutleng. Kana Modimo ga wa romela morwa ona mo lefatsheng gore o atlhole lefatshe, mme e le gore lefatshe le phulosiwe ka yena. Yo o dumelang mo go ena ga a tlhole, yo o sa dumeleng o setse a atlhotse, ka a seke a dumela mo leineng la Morwa Modimo yo o tsetseng a le esi. Lentswe la rona la bobedi, ka mo ke ileng ka tlhalosa ke re buka ya Diane chapter 8 verse 17 e balega ka mokgwa. Ke rata ba ba nthatang, ba ba mpatlang ka tlhoafalo ba tla mpona. Amen. Leo ke lentswe la Modimo, e ka Modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la Modimo a le dirisa. A re rapele re lebogele lentswe la Modimo. modimo ntate modimo morwa modimo moya o matla otlhe papa ka lebitso le le maatla la mmoloki jesu ke ya rapela ke lebogela lentswe la gago modimo gobane lentswe la gago ga lona go tswa modimo le sa etse mosebetsi mo go bo botlhe ba ba go dumelang papa ya matla otlhe re santsene re kopane re tlilo go obamela Bua le maikutlo a rona. Phedisa motho yo o kwa teng gore e be sebopiwa se se phelang se se nang le maatla go ya ka lentswe la gago papa ya maatla otlhe re santsene re tlo tlhalosa mantswe a na modimo re kopela mogau wa gago le sefatlhogo sa gago Se be sona se se re rutang, se re etelela pele. Moya o halalelang e be ona o tseyang control over tshebeletso ena, Modimo. Ke ya rapela ke re ka lebitso, lebitso le le matla la Mmoloki Jesu, a re rute ke wena. Ka Jesu ya tshwannang ke khalaletso le ka bosakhutleng. Amen.

phuthego ya modimo ke ya ke- ke ya tlhalosong ya mantswe empa ke batla gore o dumelane le nna ga ke go kopa ke re a nna le wena ga re ya tlhalosong ya mantswe jwale ka ga ke batla go etsa motlhodithero go tswa mo sefeleng se

phuthego ya modimo go ya ka mantswe ka mo nna le lona re ileng ra bala ka teng ntumelele ke re nna le wena ga re tla re theola ditaba tsa legodimo Moya wa Modimo a o fologe bosha. Sontaga ke sa bofelo sa ngwaga mo nna le wena re tlang re tsenna tshebeletso ya lentswe la Modimo. Ga ga se kgale mo nne nna le wena re neng re celebrate matsalo a Morena wa rona Jesu Kriste. kajeno re iphitlhela e le gore boteleleng ba selemo so sotlhe re ntse re na le moya wa bophelo re ntse re na le tsa go apara re ntse re na le dijo ka gare go magae a rona Modimo a refa bophelo bo botle empa sontageng se e le sontaga sa bofelo nna le wena re tla re kopana le mantswe a a tlang a bua le motho yo o kwa teng ka morago ga gore morena jesu re celebrate botsalo ba gagwe re kopana le mantswe ga nicodemus a ya a ile go etela mong wa bophelo a ya go jesu go ile go batlisisa gore bophelo bo bo sa khutlhine ke bophelo bo bo ntseng jwang empa morena jesu yena ga a mo hlalosetse O re ga gona motho ya tla tsenang mo pusong ya Modimo ga a sa ka a tsalwa gape. A re o tlamehile gore o tsalwe ka metsi le ka moya gore o tle o bone mmuso wa Modimo. e tlhalosa e re tsa nama ke tsa nama empa tsa moya ke tsa modimo motho mang le mang o tlamehile gore a tsalwe gape mone nna le wena re tla re celebrata botsalo wa morena jesu ba bangata batho ba ikgatolositse ga ba sana taba le go amogela ngwana jesu ga ba sana taba le go mo kuka ka tumelo ba iphelela monateng ba ikela ko ba ratang teng empa nna le wena sontaga e le sa bofelo re kopana le mantswe a etsang motho gore e nne mokeresete ya tletseng ga re re o mokeresete re bua ka motho ya ileng a repenta a fumana salvation ya gage a tsala sesha ya e ba sebopiwa sa ntate modimo empa mo re tshelang teng re phithela re na le batho ba e leng gore ga ba batle go tsala gape ga ba batle go amogela morena jesu ga ke re nna le wena re tle re bale kgotsa re opele sefela sa gore re ya o boka morena re ntse re thabela wena lentswe le ditemana tseo nna le wena re di tseyang Re ileng ra di bjala. Verse 16 e re, Gonne Modimo o ratile lefatshe, mo e bileng a neela ka morwa gage ya tsetseng a le nosi. Ke ka moo ke reng re ile ra tseya le sefela se, re rea Modimo re re, re ya o boka. ka mpho yo o re fileng yona re a o boka ka tseo o re etseditseng tsona mo go bo botlhe ba ba leng mo go keresete jesu ba fumana maatla a matšha mo go bo botlhe ba ba leng mo go keresete jesu ba fumana pholoso mo go bo botlhe ba ba leng mo go keresete jesu le ga maima a tla jang kapa jang modimo ena o na le bona se ke batlang go se tlisa le go se folosa mo go lona ke gore nna le wena e le sontaga sa bofelo re tlamegile re re re a o boka modimo masea o mphileng ona o santsene o ba babaletse modimo re a o boka ga selemo sewa ko re tswang teng re iphitlhetse e le gore re fetile ebile re tshela ka re o bolwetse ba corona mme nna le wena ka tse gore letlhogono le re sampe re le diphedi ga ke itse re ka utlwagana nna le wena le ga e le gore metswalle ya rona Baagisani mmogo le ba re phelang le bone ba ile ba amega ga botlhoko modimo ena e santse e le modimo ga o santsene wena modimo a go loketse a re a go file monameng modimo wa rona o a tshepagala modimo wa rona o re ke lefile mpho e leng keresete jesu ke le file ngwana ya e leng emmanuele ke le file mopholosi yo e leng king of kings ka ke tsore ke a utlwagala mo go lona lefatshe le tlhwaile badumedi Lentswe la Modimo le rialo mo bukeng ya Johanne, le re lefatshe le tlhoile badumedi. Ga se gore ka lebaka la gore re a rapela, tse mpe di ka se re wele. Ga se lebaka la gore ka gore re tsena kereke, tse mpe di ka se re tlhagele, empa fela le mo go yona johanne chapter 17 go na le mo gore ba re ba rapelela ba ba tlo dumelang lentswe la modimo ba rapelela ba ba tlo amogelang lentswe la modimo e ka nna le wena re ka ithuta go gongwe ga re santsene re kgona go tsena ka gare go ntlo ya kobamelo re tlisa tebogo ya rona re re modimo re a o boka mantswe a ke batlang gore re a etse motlhodithero go tswa mo sefeleng seo ke gore re pholositse ka mogago ne se ka maatla a rona ne se ka botlhale ba rona le motso tsotlhe tse re ileng ra tsamaya re kopana le tsone nna le wena le ga re ka bala 2020 ga o ke wa lebelela tsela ya new road e tsere maphelo a mangata mara ba bangwe ba rona re phetse ebile re tswile re phela ba bangwe re ile ra daka dikotsi tse kgolo modimo ena a re baballa ntle le bolwetse bo bo leng teng bo re reng ke ba corona re na le malwetse ka go farologana a e leng gore a tša nama ya rona empa ka jeno re sa phela ke ka moo ke reng re pholositswe ka mogau gobane modimo ena o ratile lefatshe a re fa morwa wa gage mo go bo botlhe ba ba leng mo go yena ba fumana bophelo mo go bo botlhe ba ba tshepelang lebitso la gage ba nna mo go keresete ba nna le tso tsotlhe tse ba di tlhokang re iphitlhela e le gore le ka gare go mesebetsi ya rona re na le dikgwetlho tse e le gore o fumane ba bang ba rona re fumana mogau wa modimo maemo a o leng mo ona o kry-e le gore ne ntse e se a ga gona sa o tshwanne go na le ba neng ba le betere mo wena ba ba neng ba ka fumana maemo ago ga o feta ke ne ke reya ba bang maloba ko mmerekong ba e leng gore ga ba lebogele senkgwe se ba se beyang mo tafoleng ke ne ke ba raya ke re ga o tswa ka gate o tšhaisa o ya gae o lebelele gore ke batho ba bakae ba ba tshwereng diplakate ba re ke kopa borotho ore mphe mmereko ke etse something a nene o tsamaye gape le ka mo toropong o fete ko labor o lebelele gore ke batho ba bakae ba ba tlhokang mosebetsi wa matsogo bao ba o batlang o ye o lebelele gape gore ke batho ba baka ba ba etsang dikopo ka di-cv empa wena o ile wa phunyeletsa empa wena o ile wa tsenelela modimo a o apesa ka mogau wa gae modimo a o fa tso tsotlhe ba bangata ga bana mosebetsi ba tshwere digrata tse di fetang tse wena o di tshwereng wena o tshwere di-certificate bona ba tshwere digrata wena o tshwere di-certificate bona ba tshwere di-doctorate ka gare go maphelo a bone empa ba kwa ntle ga bana mosebetsi wena o ka mo teng o letlhogonolo o ka mo gare ga mosebetsi ke ka moo ke reng ke ka mogau wa modimo gore modimo a o etsetse tsela empa batho ba bangata ga ba bone ba bangwe ba batho re iphitlhela e le gore Re sebetsa batho, ba bangwe re a itshebetsa, mara bonnyane boo ba o re ke sebeletsa Ntate Mokete or ke kolomaka kae, ba bangwe ba o tlhoka. Ke ba ba kae ba ba tsamayang ba tsena mo dintlo tsa rona re ke kopa o fiela or ke kopa o aena, ke ba ba kae ga ba fumane mosebetsi oo. Empa wena mo o teng o letlhogonolo. ke ngwagau wa modimo ga batho ba kry-a di-promotion-e o kry-a ongwe na ngone gore nna mo ke leng mo teng ga ke gole empa go na le o sena mosebetsi lebaka ke gore ga re na tebogo mo maphelong a rona business batho ba ba editseng business economics go na le mafoko a ba buang ba re women needs are unlimited but the limited means tseo rona re di batlang ke tse ngata-ngata empa modimo yena o re lekanyeditse gore re di fumane ka tsela ya gage ga o kare ga ke bonasa ke ilo etsa so ge bonase se ne fela o bona ka tala wa etsa sepe mara ga o kry-a tšhelete o e bona o ka tla re ge nke ka e kry-a nka etsa so

gore re fumane dijo e ntse e le mogau wa modimo gore re fumane mosebetsi wa matsogo e ka ba wa mofuta ofe ke ka mogau wa modimo ganke batho ba tlhaloga e le sontaga sa bofela gore ga se ka botlhale ba rona ga se ka botlhale ba rona ebile ga se ka maatla a rona ke mogau wa modimo seo fela se nkutlwisang botlhoko ke gore batho ba ikgatolositse batho ga ba na taba le modimo nkutlwelele ka ipoeletsa ga ke tsere kwa utlwa ke mang batho ga ba na taba le modimo ba na le taba le kereke ba na le taba le moruti ba na le taba le batho empa ga ba na taba le modimo lentswe le re ke le file mpho gobane ke ratile lefatshe ga kalo gore mang le mang ya dumelang mo go yena a seke a latlhega a nne le bophelo bo bo sa feleng a nne le bophelo bo bo sa khutlheng bo re bo bonang mo go keresete jesu a kitse kutlwa ke mang re ba ba kae batho ba re batlang go boniwa wa itse especially bandro from church le thabile re rata go boniwa ga re rate modimo re rata go boniwa ga re rate modimo mo gotlhe mo e leng gore re batla go ipontsha ebile ra bitsana ebile ra kgobokantshana gore tshomitlaga ya tlhele wata ga re ratse modimo se ke se bolelang ke gore lentswe la modimo le re ke ratile lefatshe ga kang mang le mang o tlamehile re a dumele e se gore o dumele because of tshomi ya o e o biditse e seng gore o dumele gore because of o nyako o bontsha moruti or o nyako o bontsha lekgotlha la kereke o dumele ka go mo amogela ka pelo ya gago yotlhe le ka moya wa gago otlhe le ka tlhalogano yotlhe ba re mo o tle bo bolokile taolo ya pele e leng gore rata morena modimo wa gago Ke utlwa ke mang? Ga se ka botlhale ba rona, ga se ka maatla a rona, ke ka mogau wa Modimo gore re fumane tseo re nang le tsona, re fumane tshireletso e re leng mo go yona. Verse 17 e re, kana Modimo ga wa romela morona gore lefatshe le atlholwe ka yena mme o rometse gore lefatshe le pholosiwe yaanong re ba ba kae batho ba e leng gore re palela ko go amogela modimo Lefatshe la re otla. Re rata tse e leng tsa lefatshe, ga re rate tse e leng tsa Modimo. Ge ke tsena mo ne ke botsisa ke re ke utlwile moruti o mongwe a rera a re go iwa ko jabula lova

ba bangwe ba re go iwa ke di-all white or ba re keng all white ba re le gona go iwa ka bongata mara if re ka ba ra re re e tlang pholosong go tsenwa ka bonnyane ga re ba ra re re modimo wa rona wa phela ga ba batle go mo dumela ba ratile lefatshe modimo mo go 17 a re morwaka ga ka mo romela gore a tlilo a tlhola lefatshe ko gore ka yena le phele empa batho bona ba rata lefatshe gore ba rate morwa wa modimo a ke tse kutlwa ke mang re rata tsa lefatshe gore re rate morwa wa modimo ke utlwala pila ma kore rona ka borona bophelo bo ntse bo le teng ga re bonyana bophelo bo ntse bo tlile ga re batle sepe ebile ga re batle utlwa sepe ka utlwagala ka utlwagala phetogo ya modimo batho ba bangata mo dinthong tsa modimo ba di tsaya ya ka hobi or ba di tseya yaka ko e leng gore ga re boregile ro e entertaina ko teng o tlhalana ntho e ke buang ha ha re bona re sena plan o kry-a motho a re ei o ka tla re modimo a ka nthusa Ha Modimo a go thusitse, bear with me. Go na le ba ba reng, "Ya bona nna mo ke mo lefatsheng mone." O tla ikutlwa ntate. Le baruti le bona mona ba ja sebe mona. O ka bile mona ba iketlile mona ba tsamaya batho ba teng. Ba re mona ona ka mokgwa o mongwe. Ba a nke ranong dilo ba re di ba tsamaela pila ga dilo di ba tsamaela pila ebile ba ipa mo positioneng ya gore o ka seke wa botsa le moruti kore le gore wa mmolelela that's why motho a bile a sa tshaba re aowa ga se gore nna ke a kereke kore nna ke morena jesu nna mo a re monamo ke mo lefatshe go monate o tla sala o tla ikutlwa ga o le stave o tla ipona ba ya kae ba ya monateng o e leng gore ga wa ba tshwanela sepe lefatshe le tlhwaile badumedi lefatshe ga la re tshwarela sepe go na le temana e nngwe mo ecclesians moreri E re gopola Mmopi wa gago o santse o le motšha, go ise go tle matsatsi a gore wena ka wena o re, Hei, nna ke sa kgone go ya kerekeng. Hei, kereke ke ya bana. Hei, mangwele a pala. Hei, ba re mo bošeng ba gago o gopole Mmopi wa gago. Mara Bibele be re enjoya botšha ba gago. Ga o na le maatla, ko bokao bo go isang ko teng, eya. ko go le monate tshameka mara o itse gore ko bokhutlhong o tlilo accounta for bophelo ba gago bebele re yalo moreri ecclesians chapter 11 verse 9 e re wena lekau itumelele bokao jwa gago a e utlwa ya re itumele wena mo bokaong ba gago verse ya bofelo e ke reng ba re o tlile go accounta ke verse 9 phrase ya bofela re fela itse gore modimo o tla go isa mo tshekong ka ntlha ya tso tsotlhe tseo go monate se le ka bona moruteng wa kerekeng o ko tlase kwa lena a ra era ko matlapeng a le ko matlapeng ba re phuthego ya ya kuranta ba ne ba iketlile ba ja go le monate ga re ne go ne ba le dibibi ka re he ka re bana lentswe la modimo le a senywa yanong ga re ne go ne ba le dibibi ne go iketlilwe ka lebaka la re ke pulo ya matlapa a re tsa moriti di tle ka mo pele it's wrong It's wrong. Se ke se bolelang ko gore ba re tso tsotlhe tse re ilo ya tshekisong ka tsone. Bophelo bo bo phelang le ha o itumela itumele ka maikarabelo le ha o ilo enjoya botšha ba gago enjoya ka maikarabelo go ba le lentswe le re ko bofelong o tlilo o sekisiwa ka lebaka la ditiro tsa gago yaanong lentswe mo re badileng le re ka morwa o modimo ga a mo romela gore nna le wena re re be bafu o mo rometse gore nna le wena re tle re seke ra atlholwa ke lefatshe re phele ka morena wa rona jesu keresete Phrase ya bofelo mo veseng e e re yo o dumelang mo go ena utlwelela a ba re yo o dumelang mo kerekeng a ba re yo o dumelang mo moruting a ba re ankere ba bangwe ba re son of papa a ngere ba re yalo ba re son of papa ebe ba re modimo a kereka rona ba bangwe ba re yalo kere ebe ba re lentswe ga le re yalo le re yo o dumelang mo go ena ga a tlholwe kore ka mantswe a mangwe ga o tlhoke gore morutisolo a gorere e tlhoka wena self introspection wena le pelo ya gago e etse connection le le godimo ba re o ka seke wa atlholwa yo o dumelang gore o setse o bone bophelo bo bo sa feleng ja fela fo o dumela ja fela fo go dumela that's why ke ra batho ke re o ka se shopong o reka borotho o sa tshwara tšhelete o ka se ye ko modimong o sena tumelo o ka se re ne ke tlile kerekeng mara o na tumelo a ke tswa tlhalwana o tlhoka gore o nne le tumelo gore o kgone gore o kgone gore o ira exchange angere angere o lo reka lo ene o ira o ba fa ka nako le ya pele ge ne seng pele ba re tšhelete se ke di nne tena ba bua ba re eh, battering system angere la itse ee eh, he ko go file kgetsi tse kana tsa mabutu o tlampha nku ke battering yaanong ga gona gore mahala go na le se tshwanetse go exchange ka sone yaanong le wena o ka seno gore modimo nthuse eng mara gona tumelo ba bangwe mo bekeng ene ke bua le batho ba bangwe a re go itse nna ke a rapela ke rapela o kry bile ke nyema moko ke lapa le ke rapela ke sa itse gore ke re ke re modimo ke re a ro kry le ke rapela le ena ra e tshoka le godimo ke sa utlwe gore ka re ka re aowa o yetsa re station o re rae tlhoka le go dumebile o kry o lebeletse bone leitso la gae le itshepisi puso ga etle ba re re etsa kae ka tlwaelo ga ena ke tiro e senang ke tumelo e senang ditiro tse di bontshang gore ka nnete o bua le mongwe wa bophelo ya utlwagala o nyako polelela gore like ya ka wena o tsena ko ntlong o batla go raya molekane wa gago gore ke tshwere ke tlana o ile o ipolela ka dijoko gore o tlo bontsha gore ke tshwere ke tlana ke rela gore o etsa o etsa dijoko ga ngwana tlile lata o nyako mokgaleme o ile o mmolelela ya tsela le mokgwa o ile o mmotsang ka yone Eu era ngwana, eu era ngwana, o se ka tla lata, eu era ngwana. O tlo bontsha bo serious. Ba o bontsha gore hey, no se tlhakolola saka. Ho sa ire fa o tsamaya. O tseya attention ya o bontsha gore mafoko o a tlisang ke mafoko a khaleng. Or ke mafoko a go kopa. ba bang a re pama ka o kopa tlhe ke batla kgave ka o kopa mama tumama ka o kopa mara o ya ko modimo bo re modimo ke a o kopa modimo ke a o kopa o etsa wa tshameka ga o tlise mafoko a ga o le tumelo le tla lwana ntho e ke bua jaanong mo sontageng sa bofelo ke ka mogau wa modimo modimo o sempane a re fa sebaka gore gore o simolola selemo se setle re kgone go itse gore re tsene ka tumelo ge re o simolola selemo se re itse gore le tse re ileng ra feta mo tsone re ke be re sa phele nna lwena wetse ba bane re phetse boatla maphelo a boatla ge ke re maphelo a boatla re ka bua ka go farologana ga one re ka tswa socialeng physically mara re phetse maphelo a boatla ne re sena taba le mewa ya rona ne re sena taba le maphelo a rona re ile ra iphitlhela re exposa ga ko bua o re expositse ka wena wa itse mara ka tšeko sempe no phela ba bangwe ba ditšhomi tsa wa ba sa phela ba bangwe ba ditšhomi tsa wa ba sa phela mara wena ka tšeko wa phela modimo sempela o file second chance mara wena ga o lemoga ga ke ya ke feleletsa mantswe buka ya diane ke tsere temane one mo bukeng ya diane ke badile diane chapter 8 proverb chapter 8 ke mantswe a dulang a le mo pelong yaka ka monako yotlhe mo ba botlhe ba ba boifang modimo ba lebeletse sefatlhogo sa modimo a nene mo solomone o re ke poko ya motho yo o botlhale o re o lebelelang nnete ya modimo verse ke tsereng ke e reng ke rata ba ba nthatang Ba ba mpatlang ka tlhoafalo ba tla mpona. O itse go bala lentswe nako ngwe o le utlwe. Mara lentswe le le bolela go gontsi. Utlwella. Re rile tumelo. Re tlhoko re ka yona ke. Mo Solomon o re ha o mpatla ka tlhoafalo o tla mpona. Ke ha kae man? Mo ileng wa utlwa lentswe la modimo le rerwa. Mara wa se wa tlhalogana. ke ga kae mo o ileng wa rutiwa le ko tlelaseng ya tlhomamiso wa seke wa nna lefoko le le tseneng ke ga kae mo o ileng baruti ba rera le modiradiong ba re jesu ke morena wa seke wa utlwa mara ka jeko lentswe le re ga o mpatla ka tlhoafalo o tla mpona e re ke etso re nne perfect ga ke re yalo ka itse o ra e senkunkutlo ke etsa gore nne perfect re na le batho ba ba tshwereng dikwalo tsa diyunibesithi tse popota ba bangwe ba bona re ba bitsa re re ke di-doctor O mongwe re re o qualifiele o na le honors o mongwe re re o na le masters ke etsa gore e nne perfect lentswe la modimo ga le batle doctrine ga le batle honors o ka di bala dibuka tso tsotlhe mara e ya o palela instruction menu ya legodimo wa kere e ka o palela utlwalela ke nyaka gore ke tle mo perfectioneng ya gore ga o mpatla ka tlhoafalo batsadi ba rona ba ba neng ba bereka masimo ba ba neng ba bereka dikitchen ba sena le grade 12 ba kgone gore botsa gore jesu ke morena ga ise ke apale ditlhaka mara o kgone go itse gore jesu ke mopholosi ka lebaka la gore o mmatlile ka tlhoafalo o mmatlile ka pelo yo yotlhe ke na le fa batho example ke re ke kile ka ya lesong ko roikopi re na le maphuti ya gokogo ke ne ke sepeke le mokgatlho Rona re ne re tsena re bofile dithae tsa rona re le madodana ke na le bomoruti modingwane le borain satheke bo but mongwako re ithare re rona re madodana re popota re bofile dithae tsa rona a ne ka nako ke ge re le ko high school re ipona ka tla re re rutegile mo ke mo dipolaseng batho ba ba itse sepe yirre modimo a ntlela ka revelation a mpontsha bophelo ba lentswe la gae ke le kogo ga re ntse re rera koo ke ga ebile se pene re tailisa wa itse jengendotana o re jengendotana o tsamaya jengendotana wa emelela ntata tlhaa le ona mo masimong a fetso go ba di-line tsa gae ko a bere boots a e kgatile le di-overall ra ra re o tlwetsa mo tlotla o ka re tlo mo opelela pina re tlo montsha o o aka miss beavero mo yar top class yo a nnamo a nnamo a re khoutela mantswe ebile go phala ka mokgwa rona ne re a khouta a tsa le mo masimong yane se ke se bolelang ke gore nna le wena ra itse le bonkgono ba rona ba ba leng ka mo gare ga maga ya rona o kgone gore ngwana ka ka o tlo mpalela bula pisalome 23 mara ba bangwe ba lona mo kry-a ba sa itse gore e raya gore morena ke modile mara koko kry-a itse mara ha tlhae sekolong wena o tlhang o tshwere digrata o palela ke o itse re pisa lome twenty three mo kae o palela ke o itse re john three mo kae ga o re bebele wa re ga o bala le bebele ba re ra ko matthew a o itse le gore matthew ko kae mara bonkgono ba rona ka lebaka la gore ba bakile modimo ka tlhoafalo ba mo amogela modimo a ba ruta ga ba eme mo pele he ba tlhalosa ba tlhalosa go phala rona ba re re badile ba re reditse di-theology ba re kore ba botsha ba re re itse baebele bonkgolo ba rona ba e tlhalosa go feta bone batho ba bangata ne re rata gore lekwalo la ditiro tsa baapostolo re re ke lekwalo la moapostolo paulos ke re re bolelela ke nkgolo paulo se na ile kwala lekwalo yang ka re ne le tshokololo ya gae o lo kwala yang go na le motho o ne tshwanetse a mo kwalela makwalo a paulo se a kwaletse ke ga ene se na ene a sokologa e bana ke re bana mosadi mogolo o bua nnete bana a re lebelele lekwalo le mara ka tse gore sempe re re lekwalo la papostolo la paulose a ne re re sempe ne re tsamaya le phoso e ba botlhe mara re tshwere digrata tse kimakima o tlhalana ntho e ke buang gore lentswe la modimo le iponatsa mo ba ba mo amogelang ka nnete le ka tlhoafalo motho o mongwe a rena morute ke bala baebele nka se kgone a bile a ke tlhalogane ga o tlhoko gore o rutiwe wena amogela modimo modimo o ruta tlo gore go bula baebele gago lentswe la modimo la simolola gore o kgone o ruta o ka e bala yo yotlhe mara go na le le tlo nnang mo pelong ya gago ra utlwagana Kgale le ikgatolositse Modimo. A re re mo ngwageng o tlang, re re ke ka mogau wa Modimo, ga re ilo go phela ebile re phetse mo maimeng a otlhe. Ga ke re maime a otlhe, ke tshaba gore ke re corona. Corona ne e se sepe, e kry-ile re le mo mathateng. Yaanong that's why ke re re tlhaga re imetswe, re tlhaga re na le mathata. A mantsi a jang nama le moya, empa Lentswe la Modimo le re fa tshepo ya gore ga re ka mmatla ka tlhoafalo, re il'o pholosiwa ka mogau wa Gage. Ke ka mogau wa Modimo, ka Jesu yo a tshwannang ke kgalaletso le ka bosakhutleng, ka Modimo a ka tlhonolofatsang mantswe a A boletseng ka bonnyane le bofokodi, o a kwale mo dipelong tsa rona ka enke ya lerato. Amen. a re rapele re lebogele mantswe a legodimo modimo ntate modimo morwa modimo moya o matla otlhe o boletse le rona ka lentswe la gago modimo jwale ka mmoledi wa lentswe la gago ke a dumela ebile ke na le tshepo mo matleng a lentswe la gago Gore mo go bo botlhe ba ba dumelang lentswe la gago, ga lo no go tswa la khutlha le sa etsa mosebetsi. Mo go bo botlhe Modimo ba ba le amogelang, re bua mantswe a gore re okeletse tumelo moo re sitang teng, moo lefatshe le menate ya lona e re gapang e tsaya dipelo tsa rona. Re kopela wena o re sireletse. Modimo, re batla sefatlhego sa Gago, Modimo, re batla tshireletso ya Gago. Ga selemo se ilo gowa, Modimo ya matla otlhe. Ba bang ba rona, Modimo, re iphitlhetse re kula gagolo. Re iphitlhetse nama tsa rona di fokola, ra iphitlhela mewa ya rona e tepeletse. Re tla re tletse tshepo, re re a re thuse ke wena, a re lwele ke wena. Modimo ya matla otlhe ke a rapela, ke rapella kereke ya rona Modimo, mo go bo botlhe ba ba leng mo moriting wa tebatso. Moya wa Modimo a o ba fitlhelele, a o phunyeletse, o ba tsosolose ko ba leng teng ba go itse o le Modimo ya phelang.

a morena a go tshegofatse a go boloke a morena a go phatsimisetse sefatlhego sa gage a go itshwarele a morena a go tshololetse sefatlhego sa gage a go nee kagiso go fitlhelela go tla ga morena jesu ka jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosakhutleng